nemavhidhiyo avo ivo tete ivo vaya vatori nemanudzi mumagurupu avo ngavambomire ndinazvo ihure rinozikanwa pajobek rinopfeka magogo vano vanogara pabronzway uchi ihure ihure hozana ndosika ngende futi asingade kufamba navo Vamwe hure vamwe eh hure hure hure nini. Hure antumira murude. Very serious. Very serious vakati. Hotoro dzanzi hey iwo wakanyenga hure. Futseke. Ndiri hure risina aids. Ndiri hure rine vana two. Iwewe uri hure risina pekugara. Homeless hure. Homeless hure rine utsinye on top of that. You are very evil because waimanipulator colorful nekuti you know kuti colorful is a mental patient. uri imbwa yemunhu ihure kari viri ndine soft spot for colorful ihure risingahwande tete vari dangerous pakuti ihure rinohura kumasowe unoiziva song yange ndeya inonzi dzimwe dziri kuchekerwa pasowe ndiyo kana tete vanenge vachihura kumasowe mana madzibaba vanonyadzisa ngendadi kana kufamba navo nekuti vanozikanwa
ko yekunzi hanzi ngende paakabhuka kusouth africa hanzi wakamurova kaiwe mwana wangu hanzi wakamuponda ponda ukati hauendiko kushow
izvo zvandidi kuzvidaira mira ngendau yazvidairire ega inini keti handiite orit eh, nguva yese yayo watanga kutaura neni tati pai tataenda kunoita vhidhiyo handiti wanga uchitaura neni ndiri pai mumota but wambondinzwa ndichibuda panze titori nemaproducer nemai vatinawo ndinotoimba but inini shamwari yangu ka ndini munhu akatanga kurespecta ngende ndosaka achindida taura zvako shamwari yangu but mahura aya anosotwa nekuti inini ndinoshoreka ndinoshorwa thats why ngende asinganyare neni ukuona zvinoita vanhu here azvinombosiyana nekuti ngende paakanetsani namadede madede akati ndakarara namaloti but izvezvi tina madede saka mukutaura imimi kuti ngende ari kuunza madede padhuze neni iye madede akarara neni mm -hmm.
mai maka
mira ndikuudze mira mira ukuona ngende mm. naspraga shamwari yangu e, vakatanga va kuimba waro vana vadiki vakanga vagara mm. vane swegi ende vaisatambura vaneta nechihure because that's why vachikwanisa kutobhega musikana akaita seni iye asina mari vanhu vanokorerwa nemahure shamwari yangu va eh, chepewa panhu vaya vanenge vakazotanga kuwana mari vakura vakakura vasina sitaira kwete vana nangendawo ende ngende kuti ndidanane naye anga ari shamwari yangu ndatokuratidza kuti shamwari yangu iyi yandakuratidza iya uya mm. rabo ndotaramba ndichingounza shamwari dzangu futi pana ngende but imimi ka muri pakuda kungoprova kuti hanzi nekuti watadza eva yoo wakuda kundivengesa nevanhu kuti hanzi e malotuno mira ndikuudze eva inini saka vanopfeka magogo kana vakuenda kubasa
wati magogo hey.
he ndikararwa ndikararwa proof yacho iripiko iwe mhate
ko mai maka vanonzi havana pekugara mai maka vanenge vakatsvukira kutsvukira kudaro newigi vanenge vageza kupiko iwe maura aya anorwara aya vanotaura kwavasina kuswera mai maka vanoshaya pekugara seiko mm. mira mira keti ndivhure imwe foni yangu ndikuratidze ndaumbokuratidza eh, youtube yangu nedistrokid yangu tine marii wamboona ivo vacho pavakumbira mari kuti vane pavambonyimwa mira ndiite zvekuloga in orit andakuisa foni pawifi yabva unonditaurira zvenhamo munhu ari kumusha kumhondoro ndi anoda kunditaurira zvekuti anzi ndine nhamo kumhata kwavo tenga kalafu waigara nesumba kwamai vangu kuaspindel asi aingofamba achiudza vanhu kuti hatina pekugara apa tindiri kurwadziwa nekuti mai maka mwana angaite mhisa kudaro achigara panze ah mhitsa inochena Mhitsa inogara panze mwana waiasagara panze saka uri kuona kuti pamwe pacho ka vanozonyeba zvinhu zviri annesesa zvisingatobhilivhike nekuti vanenge vachitraya kuporisha vouya kwandiri vati sori muroora kumhata kwako eva iwe pavakauya kumba kwangu iwe vaida kundiitira dzvene vachida kunditsvairira tsvairira mumba vachida ndikati inini handipengerwe pano handitsvairirwe mumba nemunhu imimi nditori muroora ndi ndofanira kutokutsvairirai mumba kana mune simba rekutsvaira tete goend open a cleaning company kana kuti moenda kwamamoyo maids motsvagira basa reumaid pano hapana munhu anosuka ndiro pano hapana munhu anowacha chero hembe yake chaiyo handidi dai vabata zvakanaka vanhu vaive but imbwa dzevanhu havatende ungrateful bastards but thats why im blessed
haa ah, nhasi wakachaja shamwari hanti muri kuti hanti muri kuti ndotambure here sikamirai timbokuradzewo kuti takafadaya kunoku
tiratidzei please tife nepressure
kadhodhi kanonzi eva keke kamwana kehure haana exposure uya because akazvarwa namai vekumusha unoita exposure ongende unoita exposure

Vanhu ava vanhu ava vanhu ava vanhu ava nyaya dzavo ava ini hangu handinyanyodzivhunduke saka muchiona ndii ndakanyanyokula hangu mm. pakuti hazvindishamise mimiwo ndiye anditori nenharo ozi hani achida kuita zvemusoro wake but at first ndatomuza kuti vanhu ava tokwanisa kutongoitirana love sefamily but umwe neumwe ari kwaari so that to avoida kunetsana bcause ndoziva vanhu vaya vaya bcause makuriro atakaita handi ndovaziva wazi sa indege ndachitomuonesa iye ndiye ana achida wazi vatora vanhu vauya is fine waiziva but inini vanhu vaya vaya indozviziva kubva kudhara saka zvindishamise ukuona ever ever kuenda kusouth kuenda kusouth kwaakaita akaenda achinogara nesistrini iri yonzi evidence ndiye first born mumba medu but akatozotanga kusejusa murume murume wasisi evi akamhanyiswa nasistrani atojumwa iwe tsano ndo akatozoita zvekutoripota haana mbusira nakalafo zvekuteera munhu zvaizvo yakuteera tsano vari mubhadhi funga kuti munhu wese ari easy akamhanyiswa ari kusouth africa ndiwo kwaaigara chinzwai i think vamwe ndozvakazosakisa chihure chihure chine chagara chiri mubhonzo wise chihure chinenge chagara chiri mubhonzo then ndobva wamhanyiswa nasistra nekambhabho instead yekudzoka kumba haudi futi kugara kumusha kana mudhara chaiyo chaiyo vakatotaura kuti ah, handifunge kuti mufanira kugara makaungana kuti ndolavhuwa nina vako ende pavakatozobva pacho tatine tatine plan yekuindaida kuvatsvagira pekugara kuzi ndakaona kuti pamwe vanodozvipadhorobha but mumba vaenda vega vakaramwa saka ukuona chii ini pamwe pacho ndotanga kutoona zvinhu zvangu futi pavane varipo zvinhu zvangu zvotanga kutoita los penzi yakanoka penzi yainyowani ndatotenga injini last week ndikatoidzoromera ondi but yange yanoka waiziva inyaya yekudzora vamwe vanhu vanhu kuzoona ndakabudirira ndakabudirira ini ndakabudirira vanhu vaiva vakatongobuka moms namudhara havana kushata but eva anomanipulata vanhu anohedhanisa vanhu musoro waizi anoyedanisa vanhu musoro family yese anodhumhanisa vanhu musoro waizi anomanipulata zvo ana moms vaya zvokuti ah, akaoma anongori ne waizi but naivo vacho futi waizi vanoti chinhu chekuti kubva kudhara waizi inini ndakagunduruka waizi ndakagunduruka eh. waizi but hapana chiri kumbotaurwa pazvinhu zvacho zvandoita saka uona

yema confirmation andinawo inini ane mastar mama ana mudhara aiza musi uno ndakatofonerwa ndichonzi mufanira wangu yava kurwara nechituruturu
ikatosenda 110 ndobva ndasendera momis 50 pakuti hapasi pese pane ndine mari but ndotomika shuwa kuti kana every week handitadze vakazongoumwe musi vakatomuka vatori mutonazi mva vatoti nditumirewo from norway zvezvekutonge indovaziya waiza kuda kutsvaga kana pekundibatira mva kuti vangoerekana vauya bva ungoti ndisendero 200 ona ndisendere 150 ona ndobva nda apa enda ndisitorina chi zviya zvekuda kundifuta waiziva kuti wangouya unondionesa ndinotokwereta mba ndatovapa iri tuwaya waiziva pakuti pabhoo but zvinhu zvacho zvisi zvinenge zvingoita kunge hamhenu zvinoda kutistana here but unengende iwe uri wa 2004 here Handiso 2004 ndiri 2004 inini. Ndozvandira pandiri kupai ma ma confirmation ema ema ndinga ndinga sindira ndicha kusindira ifuti ne passport yangu. Handizivi kuti zvine zvichiitirwe hii. Nyepa. Waise. Ichembere. Maloti na maloti asiyana ne 2 years. Handizivi zvinenge zvichiitirwe hii. Iye ndiye wa 98 but anenge achida kuti I think anoboe kana waise nekuti ana achinochijaja munhu. waiziva ane bitterness yekufeila o wakaita life unoziva oziva ukafeila ukasafunga
Spoiler light from a market. Ndakaenda kumaini mukunzwere. Ndakaenda kumaini. kwete zvekuti kumba kune kwenzara ah, madzibaba edzi vanotopedza vana choita vatoita chidii but ndakatora mukona vhale weya pandaina vhale ore tinongoti vanhu vese vandakagara navo apa ndakagara navhale ndaitoda kumuimbisa zvandiri kuisa maloti vhale ndaitoda futi kuti tiite zvipi izvozvo but vale achingonouya akabva atongononzwa kuti irombei zvekuimba izvi zvakadhakwa izvi nezvechirombe vale mba manipulatwa zvekusvika palevel yekuti akatanga kutoona kunge inini ndoita se atanga kutoona kunge inini ndodzomoka waiziva vale mba atanga kusvika palevel yekutanga kutondirwisa but navale akatouya tichitonzwisisana Lana. Valo yomuze vala anga kasimba. Anga anga kasimba. Waize. But I think I did what kuti anosha aishanda. So ndinase kuti vamwe vabereki vaya vekuti vanobelieve. Vanoziva vamwe magenerations anosiyana. vanhu vanobhilivha kuti vanoda muroora anenge achishanda valoya akashanda shamwari ka zvekusvika ndanyatsoona kuti munhu zvekusvika ndanyatsoona kuti munhu abhenda vanoda munhu wanokontrola wise unoziva hakuna life inorwadza here sekurarama zvinhu zvausingadi kana kurarama hmm. nemunhu wausingadi
chokwadi saka ndinenge ndichizviomeserereiko kana inini maloti ndaida kumushandisa ka ndokomusiya ka ndotongotsvaga umwe munhu but andimusiye because ndomuda but anani ndoda kutsvaga tuma reasons ipapo kuti ah, munhu asi kusiyiwa because anodiwa zvafana na kalafu wese uchanga kuti murume ndewedu tese kuti ah, kalafu uyo anogandakamuda ari kutopenga kana uchidiwa iwewe ukutadzwa nekuteerwa kana kalafu ndichimuda ka ndongomutora ka ndongosiya manoti wacho ah, kwete kuti hanzi ah.
hanzi wakatoti ndoda kalafu apa ndiwo futi waitwa imufonera tete vaimbwa kalafu yo ndaurira nayo pikana mwari wangu kudai halafu weyo handina kurara naye vane vachidrowa sezvavanenge vachitaura zvazvo akaoma was hanzi ndazoona kaposti kakanga akanyora hanzi hee unenge ende anoti aini akandiudza kuti haimire Ah, saka isingamiri ikandongotsvaga kawe munhu wekuti inomira ndingazviomese here nekuda kut- apa nekuda kut- ndaicomplaina nekuda kutunda Ah, because kwandinoita i- imimi imimi nekuda baba kutunda maipere imimi kwandinoita inini mungatiimbire Ne- fadza nekuimba madzimai nekuimba iyo matonde isingamiri tunda yaya kwaaitanange nekuimba matunda aya ndotanga kugara nemunhu asiri andisiri kutunda eh, aiwa asiwo hulengende hulengende iye inzwa iwe hulengende inzwa imbo mozotaura ndisandiri mina ningopedzisa bjana eh but musadrive makadhakwa vanhu imini kalafunda mona akanyora kuti hanzi hanzi unenge ndaita haimire ah, zvaona ndichitaura inini zvandakataura nezuro paipatai panapa ndichimutaura kuti sinza tichojoka paya chotaura sini rangu raka handi sini rangu ini hatomirwe nakalafua yava bcause kalafua ane mweya wekuti ane chimweya chekuti tirongabvunza vanhu vari padhuze naye kana vakambove padhuze naye ndakatozoita find out kuti akatizenge achitorapiswa siki apa ugeze futi ane mweya wekuti akavhura akavhura makumbo kudai so apanogara asina pendi akavhura makumbo kudai so aiwa ndizvambowezea ndo zvaakanzwa ndichitaura zvaakanzwa nai unganzi hanzi maloti ari kuda ungati hanzi maloti ari kuda femwa around unenge ende iye ma- malotari akatoisa kuti akatoisa unenge ende fero ayo Anzi- ulengende anzi malota anozvitengera zvidhori malota anozvitengera zvidhori saka ma- ma- ma- mavlog andei ndichiita ndichibudawo macho muda kubata zvidhori iwewo chete kungoti uzvifadze Ah, iwe te- tenga pichipuwa mari kautenge iwe iwe wega iwe Pichipuwa mari ngende utenge iwe wega Munhu angakutengeyi chapiswa siki zvidhori apa anogara asina bhurugo Eh, anogara asina bhurugwa apa vari kundiitiwa tukamwene inini ndini ndakasanganisa ngende namai vake vaisatoonana mbwa dzevanhu but hazvitaurwe zvavazvitaure ngendairamba saka inini ndinongotorainini ndichada kuzongotora nyaya dzedu zvinhu zvenyaya dzedu dzese dzatainetsana uyu ndiye akato uyu ndiye akatondidzosera ikoko ah na nasi ngonya tanyetsana momsi ndakagunduruka mukunzwe here ah. ndakagunduruka ndakagunduruka maizi amaloti zvekuchakaita mwari wangu but nhai ngende jehovha paya ngende ndacha jehovha paya ka ndakanga ndatoiswawo mune pekupakanaka waiziya but ah, ndakatambudzika zvimwe zvacho handizodi hapana nidzi yekuti ndizoswera hangu ndichida ku tsanangurira nyika but ngende
kopo wakavafonera musi wakalafu wacho vakatisiya mukadzi kana zvineta iadvise yekupi ko Eh, ndinomupa ndinovapa anzi chi masi- ma- machatsa ma- masina acho isi ndingovapa upuko kanda waizi kana ma Eh, iyoyo ndoimwe yandaichida kunzwa kuti pa- pa- panyaya iyoyo zvakafamba sei
ah ndafonerwa kandikanzi siya mukadzi yeye kana usingamude kwandiri wobva wati maingeazotiwa kunetsa nemukadzi kana usingamude musiye ka mukadzi yeye musiye siya mukadzi uyo